Dema xweş be guhdarên hêja guhdarê radya dengê zilal li Niha dema berfirehîya nûçe ye yê demjimêr duwazdeh, lê destpêkê em ê lê girîngtirîn ser nûçe guhdarî bikin. Encûmena Niştimanî Kurdî li Sûriye, Enkêsê, ji bo nûnerên xwe yên li vegera siyasî ya Kurdên Rojavayê Kurdistanê hilbijêre, îro li Qamişlo dicive. Vê sibehê şer û pevçûn di navbera hêzên Kurdî û çekdarên DAIŞ'ê de li sê aliyan li bajarê Kobanê diqewime û balafirên hevpeymaniyê jî çeperên DAIŞ'ê bi giranî bombebaran dike. Wezîra Berê ya Derve ya Amerîka Hillary Clinton diyar dike ku divê Amerîka piştvanîya şervanên jin ên Kurd li Kobanê bike. Yekîtiya Ewropî biryar da ku sed û heştê milyon euro weke alîkarî bişîne koçberên Sûriyê re. Dubare silav guhdarê Radya Dengê Zelal. Encûmena Niştimanî Kurdî li Sûriye, Enkêsê, dicive ji bo diyarkirina nûnerên Enkêsê di lêvegera siyasî ya Kurdên Rojavayê Kurdistanê de ku di hevpeymaniya Duhokê de bi di navbera Tevgera Civaka Demokratîk, Tevdemê, û Enkêsê de be hatibû îmzakirin. Hêjayê gotinê ye ku ji bo avakirina lêvegereke siyasî yê Kurdên Rojavayê Kurdistanê Divê bû ku tev demê û en kesê dema ku ji dihokê vegeriyane li hev bicivin. Lê ev civîn ji ber ku en kesê nûnerên xwe diyar nekirine heta niha pêk nehatiye. Fermandarekî pêşmerge li Kobanê bi navê Şêrwan Mihemed Spandarî ji Rûdawê re ragihandiye çekdarên DAIŞ'ê Îro ji sê aliyan ve êrîşî çeperên hêzên kurdî kirine û pêşmerge û şervanên Yekîneyên Parastina Gel, ypg, jî bi tundî bersîva wan dane. Neqîb Şîrwan wiha got çekdarên DAIŞ'ê êrîşên xwe bi topbarankirinê yê taxên di bin kontrola hêzên kurdî de dest pê kirine û piştre dest bi êrîşê kirine. Sipayên Derî wiha domand hêzên pêşmerge û ypg Bi çekên giran bersîva êrîşa DAIŞ'ê dane û heta niha heft termên çekdarên DAIŞ'ê ketine destê hêzên kurdî. Wî fermandarî yê Pêşmerge her wiha tekez kiriye ku balafirên hevpeymaniya navdewletî îro çeperên DAIŞ'ê li navenda Kobanê bi giranî bombe baran kirine. Sipayendarî Duhewî wiha diyar kiriye ku şer li aliyê Başûr û Rojavayê Kobanê derketiye û heta niha du pêşmerge birîndar bûne lê birînê wan sivik in. Hillary Clinton do li Zanîngeha Georgetown lê bajarê Washingtonê gotareke pêşkêş kiriye û got, Şerê Sûriye, piryaliye û milîşeyên Hizbullahê Libnanî şûna Îranê şer dikin. Clinton anî ziman ku çekdarên DAIŞ'ê bi awayekî sîstematîk li dijî jinan sûc û tawanên giran dikin û wiha axifî, Jinên Kurd pir bi bandor û organîzkar şerê DAIŞ'ê dikin û ew şer û di wî şerî de roleke mezin dilîzin, loma divê em pêştvaniya wan bikin. Li Kobanê ji bilî şervanên xort, şervanên jin jî hene û xwe wek yekîneyên parastina jinê organîzîn organîzer kirine û şerê DAIŞ'ê dikin. Yekîtiya Ewropî biryar da ku sed û heştê milyon euro weke alîkarî ji milyon û heft sed kesên ji penaberê Sûriye re diyar bike. Komisyona Ewropî di daxuyaniyekê de ragihandiye ku ew ê alîkariya koçberên nava Sûriye û penaberên li Libnanê û Urdinê bike. Yekîtiya Ewropî da zanîn ku ew ê sed û heştê ji wan re diyar bike ji wan çel û yek milyon bo alîkariyên koçberê di nava Sûriyê de û bi taybet ji bo xizmeta xwendin û saxlemiyê. Her wiha ji wan pereyan şêst û şeş milyon ji penaberên Sûriye yên li Urdinê re be û ew jî dibikeve warê xizmeta xwendina zarokan. Heftê û sê milyon yê maye ji bona penaberên Sûriye yên li Libnanê re be Û ew pere jî ji bo xwendin û saxlemiya wan penabera be. Do li bajarê Kerkûkê yê başûrê Kurdistanê Di encama êrîşeke xwekijî de herî kêm bîst û yek kes mirin û çel kesên din jî birîndar bûn. Hate ragihandin doşeva borî li taxa Sûrçê ya bajarê Kerkûkê taxeke kurd taxê ji taxê kurdan e êrîşeke xwekujî lê çêbû. Di wê bûyerê de herî kêm bîst û yek kes mirin û çel kesên din jî birîndar bûne ku rewşa hineka ji wan birîndaran giran bûn lewma îhtîmal e ku ew hijmara ya miriyan Zêde bibe. Hate zanîn ku ew êrîş li nava çayxaneyekê di taxa Sûrçê de be hatibû çêkirin. Li gorî agahiyan mirî û birîndar hemû sivîl in û hinek ji hinek jî birînên wan xera bû. Lewma ew rakirin nexweşxaneya Silêmanî û Hewlêrê. Hejmara wan rojnamevan in ku ji destpêka şoreşa Sûriyê di sala du hezar û yazdan ve heta niha yê hatine kuştin gihiştiye sê sed û heftê û neh rojnamevanan. Tora Sûrî ya Mafê Mirovan di raportekê de ragihandiye, Piştî şoreşa Sûriye heta niha sê sed û heftê û neh rojnamevan li wî welatî li welatê Sûriye hatine kuştin ku tenê meha borî şeş rojnamevan ji aliyên hêzên rejîma Sûriye ve hatibûn kuştin û si sê jî birîndar bûne. Her wiha di meha borî de jî çar rojnamevan ji aliyê hêzên hikûmeta Sûriye ve hatibûn girtin û çarên din jî ji aliyên hêzên alîgerê rejîmê ve Hatibûn girtin. Heman çavkaniyê de di raporta xwe de ku serê vê mehê belav belav bûye û tê de dibêje, Karê rojnemavaniyê li Sûriye di bin gefên mezin de ye û ew jî ji ber leşkerbûna û siyasetkirina wî karê li Sûrî. Belê guhdarê me, nûçeyê me yê siyasî bi dawî bûn lê hîn bultena me berdewam e. Şaredariya bajarê Dirbêsiyê biryarek derxistiye ji bo rêxistina besteyan li Sûkiyê. Agahiyên zêdetir li cem hevkarê me Mihemed Xelo, ka fermo em pevre li rapora wî gudar bikin. Li her bajarekî taybetbûn û cihê her bazarekê heye. Mîna bazara xudra, bazara cila û bazara zêr û bazarên din. Lê li bajarê Dirbêsiyê ta nuha bazara wê tevlî heve. Li ser vê yekê Şarederiya Bajarê Dirbêsiyê biryarek derxist ku bastên xwe ra li cihekî taybet be. Navê me Ritwan Elî, pîpsiyarê dabîtî dawîta Şarederiya Dirbêsiyê. Ji bo van xwe ra ê ser resîva dadînê me ev blok çêkirin, ev lêkirin û şemsî em ê deynin.

Şala heya çi tiştê jê mestir jî bê em ê bikin ji milet re. Ek tersî yanî nav bajêr de tu nere giş her nuqtak datanî ana em pî ev dû ek tersî ji bo daxistina xwe ra em bi vane em misada milet dikin yanî kêmî mihelata din em naxwazin wan razî îja me û ev xisaret me danî ev çîka em pê rabûnê me dixwazin em şantê xirêzekê hom ji bo hedaletê û ji bo paqijkirinê kiriyayê na ne tiştekî yanî tu bêje. Yanî bi giya pênc werqê ya hezawerqê ya Wloyî tinas kir. Yanî her meh be berkên bi gindin meh ji wan re. Bes in ku em sadak ew jî yanî hiqê çika şemsiyê ya ew bloka ya em berke bi ji wan re sîn jî yanî em ê hîna ji wan re bihedirîn yanî li dehan û lêkirin û em benda em nuqtakê ne em ev deh deh nuqte me çêkirî ew ne kafî ji milet re.

bistînin. Bi nêrîna me wê fêde hebe. Ji ewelî de jî alî sûkê dê. Çû sûkê her bi stak li derekê wer bi stak şereekê bû gama roha wan hebû. Ana wê giş werin keleka hevdû ser şerea se hesekê. Tawa em no çi jî baş e no şerea me ji me re hevek hereke wer vî alî. Berê hereke giş çû ser şerea serê keniyê. Ji ana bi xêra ev mehela ton vê deka zitbûnek wer ji xwe re xiradeke xwe dira ke tişkî bikire weriya xwe mehela me xwe ji barî me send ber wîrin. Tiştek jî lazim be wê cem e bikire û him jî ji alîkî dê yanî sûg pê fire dû. Berê wek min ana min got herke giş ketibû şera serêk yanî ezme giş ketibû wê deka ya orta sûg hebû ya wê deka bû ana wê sûg jî pê fire bihebkî rû aciqane mitora ma mitora û xudra ma xudra wan ya ana sûg jî bi mihelat vê deka bi şera beslata wê miretebtir bi û paxijtir bi û ji wê sûg jî pê firetir bibe. Gelo di rojên bên de ew ê bazara bajarê Dirbêsiyê bibin cihên taybet yan na? Jina kolanê bajarê Dirbêsiyê Mihemed Xelo Ji bo Radyo Dengê Zelal. Encumena Xwecehî ya Bajarê Dilbîsiyê ya girêdayî bi Encumena Niştimanî Kurdî li Sûriye ji berî du rojan ve dest bi belavkirina pereyan kiriye li ser koçberên Kobanê yên li Dilbîsiyê. Agahiyên zêdetir li cem nûçegihanê me Hisên Dêwikî Fermo em pevra lê guhdar bikin. Not û sê mal bat, ku ji kobanê penaber bûne û niha li Dirbêsiyê û gundê Dirbêsiyê dijîn. Li gorî encumena xwecehî ya bajarê Dirbêsiyê Encumena Pekrewan ji wan qutna dibêje. Encumena xwecehî jî di vê dawiyê de li ser her malbatekê ku ji kobanê penaber bûne çar hezar Sûrî belav kiribû. Eşref El Melle, cîgerê serokê Encumena Xwecehî ya bajarê Dirbêsiyê ji Radyo Dengê Zelal vê yekê tekez dike. Belê em bi navê Encumena Neştîmanî Kurd ew alîkarî ji me re hat ji Encumena Neştîmanî Kurd li Xwecehî ya bajar û bajarok û gundewarê Dirbêsiyê. Her malê berê li vir jî em nadin wan. Heçî ê penaber bûne ê di Vê herba DAIŞ di penaber bûne hatine dirbêsiyê li dor nod û sê mala li Ceme Ihsa me kir. Henê li dirbêsiyê dev dora wê. Me licnak çê kir ji komîta şopandinê û yek du dojî ê Kobanê ê guhan nas dikirin û serdefter aîla her malbatek çar hezar Sûrî me dayî wan. Em amade ne her tiştêk ji me re bê em alîkarê yê bi penaberan re bikin, bi feqîran re bikin, bi nesaxan re bikin. Encûmena Xwecehî ya bajarê Dirbêsiyê berî demekê kurt hinek pere belav kiribû li ser hejmarek ji malbatên feqîr li Dirbêsiyê. Çi ji me re tê. Ji Amanê ji Mertê em du din van berê veya meselen alîkariya feqîr a bûn bedawan serê malbatê heft hezar ana ê van penebera û neviyê pir jî çû ji Kobanê re yanî her heseta xwecihiyê Kurdistana Sûrî Nevîye pir çû ji Kobanî re, ji bajarê Kobanî û derdora wê û laciyê wê li ser xetê îla axirî. Ev tişkî wilo normal ma me da penaber e. Penaber û feqîr li bajarê Dirbêsiyê û derdora wê pir in û li gorî kesên ku rewşa wan dişopînin dibêjin, tevlî ku alîkarî ji encûmenan û komelên xêrxwazan ji wan re tê lê kêmasî di biyana wan de pir in.

û di vê dema dawiyê de li bajarê Dirbêsiyê stranek nû bi navê Berkevirî belav bûye. Agahiyên zêdetir li ser vê stranê li cem nûçegihanê me Abdulezîz Temî. Ji dema ku şoreşa Sûrî dest pê kir ta vê demê gelek stran li ser şoreş, Welat û şehîdan çêbûye û di dema dawî de li bajarê Dirbêsiyê stranek nû belav bûye bi navê Berkevirê. Berkevirê gundeke girêda ye bajarê Dirbêsiyê, li rojavayê Dirbêsiyê dikeve bi dirêjahiya nêzîkî duwazdeh kîlomîtran. Ev gund ji kevin de hatiya naskirin bi xelkê xwe yê welatparêz. Strana Berkevirê ji gotinê helbestvan Brahîmê berces bû. Me jê pirsî ku ramana nivîsandina vê stranê ji ku hat û wisa bersiv da. Belê wek Mejter got, ramana wê ez ji xwe re wilo diramiyam û wek di mijûl de bûm di tirimbêla xwe de erebanê dijêr dibêjin seyareyê, taksî. Ez jî wa ji xwe re mijûl im. Ê nivîskar daymen di tiştna de mijûl dibe ku tiştekî derxe. Wa di ber min re derbas bû berkevirê. Çawa fikir hat min berkevirê? Ne ez tê di berkevirê ne serbala min e. Min ji xwe re got berkevira kevirê reş. Wala tiştekî xweş e, min got eynî tiştekî xweş. Min revûma min nivîsand, min danî, min got berkevira kevirê reş, li te bû çinavkê xweş, tu bû warê şehîdan van mêrxas û egîdan. Belê xaka pilinga, gulîstana lenga û berê jî te van weke tu zanî dibê helê berkevirê dibê pilingê hîska û ez jî yekî wek merovekî hîskî me wilo min got xwediya me zê çêkim û zê wek berê jî wek destanakê yê verkevirê bi rastî keleha berxwedanê yê û gelek êk yê rêvebirê van hezaba van partiyanê êk ji Tirkî de hatin wek jê pkk wek êdin gişî li li wan top dibûn kom dibûn yanî berxwedana xwe li berkevirê dikirin ji vê de fikra hatibû min ev helbest jê kir min dît inû bû Wek goristanekê bi navê şehîda jî tiştekî xweş e. Min got hema navê şehîda ji têxim tu bû goristana şehîda. Min got ji bo in wilo heqê wê ez bidême yanî ne bêlim di cî de ez bên berkevirê bi tenê bûy warê şehîda. Fe divê ez ser şehîda jî biaxivim. Eymen Şakir ew e muwezîhê muzîka stranê. Nerazîbûna xwe li ser strana berkevirê eşkere dike.

Ku xwîna şehîdan hişt ku em newestin di amadekirina vê stranê de. Bi rastî yanî çûn hatnameyê Amûdê ne ne ne zor ne zehmet bû yanî ji bo stran ku li ser şehîda ne zehmet yanî gi gi ji Amûdê dûrtir ba jî em karîn hûn yanî biçûana. Lê hinkî di di tezîlê de yanî hinek exta bi ne bi mer derbas bûn bi bi hevalên mer derbas bûn me dixwest em vê stranê dîsa vegerînin. Lê malesef temam nebû. Ez nizanim yanî ji xwediyê stedyo qebûl nekirge em dîsa veger niza îja ji bo pera wa kir ji bo tişkî di wa kir ez nizanim bi rastî. Kurd tên naskirin bi stranê xwe yên di bin çirûsk ji bo vêketina agirê şoreşan. Pirsa gelek kesan ew e, gelo ew stran çi ye ya bihêle şoreşa yekîtiya kurdan dest pê bike? Ji bo Radyo Dengê Zelal, Abdulazîz Temmê. Belê guhdarê me guhdarê Radya Dengê Zelal boltena me ya demjimêr duwazdeh bi dawî dibe lê em ê ji were ser nûçe bê bêr bînin. Encumena Niştimanî Kurdî lê Sûriye Enkêsê ji bo nûnerên xwe yên lê vegera siyasî lê Kurdên Rojavayê Kurdistanê hilbijêre, Îro li Qamişlo dicive. Vê sibehê şer û pevçûn di nav bera hêzên Kurdî û çekdarên DAIŞ'ê de li sê aliyan li bajarê Kûbanê diqewime. Wezîra Berê ya Derve ya Emerîkî Hillary Clinton diyar kiriye ku divê Emerîka piştvaniya şervanên jin ên Kurd li Kûbanê bike. Yekîtiya Ewropa biryar da ku sed û heştê milyon euro weke alîkarî ji milyon û heft sed kesî ji penaberên Sûriyê re diyar bike. Li Kerkûkê yê Başûrê Kurdistanê di encama êrîşeke xwekujî de herî kêm bîst û yek kes mirin, û çel kesên din jî birîndar bûn. Hijmara wan rojnamavanan ku ji destpêka şoreşa Sûriye di sala du hezar û yazdan de heta vê heta niha yên hatine kuştin gihiştiye sê sed û heftê û neh rojnamavanan. Belê guhdarê me, em spasiya guhdarkirina we dikin, bultena me ya demjimêr bi dawî bû ta nûçeyên erebî her şad û bextewer bin.